damiano ũcio mũrũngano taitimu atenekee ndĩraigua atĩ mũrũ wa thairũ arĩ kenya mũrũ wa zairwe gwĩka ũguo ĩ ĩĩ githĩ ndũĩ agĩkoragwo arĩ makanika ũguo ndũĩ mũno kambuni ĩyo arutaga wĩra rĩ ĩĩ nĩ mwende mũno nĩ atongoria nĩguo tondũ ona ngari ciarĩkia kuohanio rĩ ngari njerũ ĩĩ nĩ ndũĩ nyingĩ ciũkaire thubaya na macuma ikanyitithanĩrio gũkũ Ĩ, nĩguo rĩu mũthenya ũmwe-rĩ ĩ ngari yarĩkia kũnyitithanio oro ũguo-rĩ ĩ mwanake ti akĩnengerwo ngari athiĩ nyamũ ĩtagwo na kĩmonimoni road test atĩ ĩyo nĩ ndũ nyamũ ya mũthemba ũyũ road test rĩ ĩ nĩ kumagana na ngari nĩguo nĩguo menye kana nĩ yathondekwo wega na kana nĩ yagĩrĩire gũthiĩ bara Nĩguo. Ngari yarĩ njerũ cua, o na ndĩarĩ ndute wanga, o na ndĩrĩ namba, na thogora wayo-rĩ, Ĩĩ. nĩ ciringi ngiri ĩngĩ na ĩngĩ magana macio rora ciara itanaganda. Mũgwanja. Ĩĩ, Ĩ, ĩ, ĩ. Kaĩ ĩkĩrĩ na goro atĩa ĩyo? mũno. Mwanake-rĩ, Ĩĩ. agĩcĩrĩrĩka na ngari ĩrĩa ĩ agĩthiĩ road test, Nĩguo. akĩnyita Thika Road. Nĩ wocio wagĩkinyaga mbura ĩkĩjia gĩjijing'a Nĩguo. ĩrĩa igue kana nĩ ĩranyita tondũ nĩguo mũthenya wayo wa mbere kũgarara mĩgũrũ nĩguo mwanake gũkinya o harĩa roundabout ya gĩcũra ikĩmbũ-rĩ nĩ ngũhona ĩĩ agĩciria agarũrũke-ĩ ĩĩ acoke na nyairobi nĩguo mwanake ũkũrĩkia gũciũrũrũka roundabout arĩ hakuhĩ harĩa njĩra ya kũingĩra Joy Center-rĩ

nĩguo akĩmwĩra ndũingĩre haha ngũhe rĩbiti mũirĩtu-rĩ ĩĩ narĩire marĩgu agĩconya ngari na magĩcĩrĩrĩka marorete akĩa matawa no matikĩũyaine aca nĩ hĩndĩ mekũmenyana nĩguo magĩũka magĩũka yo makĩaragia makenete mũno ĩĩ ĩrĩ ũndũ wa gũkĩmenyana nĩguo mwanake agĩtwĩra-rĩ ĩĩ tondũ niĩ nĩndĩrakĩrĩ kũmuona zero tũrĩ na ice-rĩ ĩĩ aratwĩra mũirĩtu ũcio kuma gĩcũra ikinya taũni-rĩ ĩĩ marĩtie makamenyana makahana ta andũ mamenyanire mĩaka ikũmi mĩcuru no kinya akorwo nĩ makĩarĩtie acio wega andũ akwa gũkinya taũni-rĩ ĩĩ tondũ rĩrĩa rĩisaa rĩa ranji-rĩ ĩĩ mwanake akĩũria mũirĩtu kana nĩ no etĩkĩre amũgũrĩre ranji nĩguo mũirĩtu-rĩ ĩĩ akiuga hatirĩ na thĩna ikũrĩa no nginya arĩe ĩĩ makĩingĩra hau mega fries tondũ mũirĩtu rĩ ĩĩ egagatagia atĩ endaga kũrĩa irio cia ũgĩkũyũ ĩĩ tũgwace na tũtũma onehu ĩĩ na tũkwa ĩĩ nĩguo andũ akwa marĩkia kũrĩa rĩ ĩĩ mũirĩtu tondũ nĩ akĩrĩte mwanake onake akoragwo arĩ ndereba atwarithagia ngari cia mĩciri no mũthĩ oima obu rĩ ĩ- ĩ- ĩĩ akhĩra mwanake atĩrĩ ĩĩ tondũ niĩ ndirĩ ndatwarithia ngari ĩtarĩ namba rĩ ĩĩ ndũreke naniĩ ndĩmĩrute parking njigue ũrĩa nawe ũiguaga rĩu mũirĩtu nĩ ũrenda gũtwarithia ĩĩ nĩguo na tondũ nĩ magĩkorwo mamenyanĩte rĩ ĩĩ ĩĩ ndeka icio makĩarĩtie nĩguo mwanake akĩmwĩra no joselite there is no problem akĩmũnengera hungũro akĩmwĩra reke o na niĩ njigue ũrĩa ũkũiguaga ngũkuĩte Ĩ, arĩ agũkorwo na mahũngũ Ah, githĩ tũtirikanĩire na andũ kwaria rĩngĩ itarĩkĩtie ũkũhohoro a nĩ core nĩ core wa thiomo ciĩ na mbere mũirĩtu akĩra mwanake atĩrĩ ĩ ũrakĩamba kũingĩra ndũndũ nene ndigagĩkumucũre ngari ciene na niĩ menyerete makari manene ĩ marori Ĩ, nĩ mũirĩtu ũroiga ũguo ĩni Ĩ, ĩ, ĩ. mwanake rĩ Ĩ, agĩgĩcoka thutha wa mũtokaya nĩguo akĩambĩrĩria kwĩra mũirĩtu ũka ũka ũka coka coka ũkũ nĩ kwega ũka ũka rĩu nĩ ngaji aramũrorera ĩni mũirĩtu rĩ Ĩ, agĩkĩra ngari rĩbathi akiumĩria kahora ĩĩ o yehanda yare- yerekera bara rĩ ĩĩ agĩkĩra roko ngari akĩhingĩra mwana wa thĩinĩ ĩ, akĩhingĩrĩria mwanake nja ĩ ngari rĩ ĩĩ Hohohoi! ĩkĩgucũrwo ta ũrĩa ĩgucũragwo nĩ patire kinjirũ mwanake akĩgeria kũingatana nayo wapi amĩingata rĩ magũrũ na kĩke kũhana atĩa ĩ ngirici ya maru rĩ ĩĩ ĩgĩũka ĩkĩharagana agĩkua aca Oh. akĩgwa thĩ nĩguo Ũhũhũi. oigagĩra abu hau barabara ya moi avenue gatagatĩ enyitĩte njohero acoka akarekia njohero akanyita mũtwe na rĩu ngũrie-rĩ Ĩ. akĩnyitwo irio akĩ na ngari athiĩ na mũirĩtu Ah, mwanake rĩu ak- a- ekire ũguo ĩ ĩĩ ahũra thimũ akiuga nĩ atunywo ngari rĩ ĩĩ egithĩtie andũ magĩũke na thrais kũndio ĩgĩũke nĩguo andũ a mũkawa nao rĩ ĩĩ

Kaĩ nake mwanake ekũrita ngathiĩ nengegwo mũndũ ũtoĩ atĩ tondũ nĩ mwaranĩria na mwathekania we rĩu ngari njerũ-rĩ Ĩĩ. ya ngiri magana mũgwanja-rĩ tũrarigwo mũno nĩ kũrĩa kũruta tondũ rĩrĩ Ĩĩ. hũhũi nĩ kũhũcĩirie ahorie gacũrũ akorwo mũithuthe gũcokia ngari Ĩĩ no andũ-rĩ, Eh, nĩmekwendwo mamenye atĩ kĩndũ gĩothe kĩhenagia-rĩ, ĩĩ, ti thahabu, nĩguo angĩkorwo ngari yoima mĩceko-rĩ. Ta hũra mbica Ũhũĩ. ta imanjini ngiri magana mũgwanja kaĩyo mĩceko nĩ akĩmĩgũra goro ĩ Eh, nĩ goro ĩyo. ngiri magana mũgwanja 700,000 Nĩ nyingĩ. Aucho.